Asantemanpɔn High Court afine nnipa mmaako mmaako thirteen du mmiɛnsa a wɔwɔ abusua baako mu sɛ obiara ntua fifty thousand Ghana cedis na obi a wantumi antua no ɔnkɔhyɛ mu. eh, nnɛfoɔ mmaako mmaako aduasa, thirty days. nti wei yɛ asɛm bi a ɛma nɔhome no so ɛwɔ kumase ne ne mpɔtamu ne titire mampɔn hɔ ne ne mpɔtamu hɔ ne nyinaa ne sɛ Maame bi a ɔyɛ ɔwarefoɔ yɛ a kyerɛ sɛ ɔne business tycoon bi yɛ a wɔfrɛ no Alhaji Abbas yɛ a ɛdi a dodoɔ no ara de frɛ no yɛ Alhaji Abbas Transport. Enti no ayɛ sɛ ɔhu ne transport ahodoɔ yɛ a ɔbɛyɛ ɔware no wɔfrɛ no Hajia Alima Aisha. Nso wɔn nyinaa yɛ Nkramofoɔ na wɔn atena ase aware and Mister Alhaji anaa Alhaji Abbas yi ɔne Hajia Alima Aisha no wareeɛ no, akyere kakra, enti wɔatumi awo mma mmaako mmaako nnum. Enti wei na nhwehwɛmu kyerɛ sɛ Aisha no ɔtɔ Alhaji no ne n'ayere so nnan. Enti Alhaji ne no wɔ hɔ ara na ɔka kyerɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔsra n'abusuafoɔ ba. Ɛna ɔsɛ okay, ɛnyɛ hwee. Sɛ mmaa mmiɛnsa koraa wɔ akyire nti sɛ wobɛkɔ akɔsra w'abusuafoɔ a, no problem. Wɔ berɛ a na Alhaji no deɛ ɔnnim sɛ adwene bi aba ɔbaa no tirim And wɔte asomdwoem ne ahotɔ mu nso. Enti na biribi bɔne bi a ɛne ne tirim sɛ ɔbaa no rekɔ na ebia akyire nsɛm bɛyɛ deɛ ɛnni kwan sɛ ɛsi. Enti wei na ɔbaa no kɔeɛ, ɔmaaeɛ. Ɔne ne ɔfrɛ no a bi wɔ hɔ a ɔpeke ne ne di nkɔmmɔ because of sɛ ɔne ne wɔ bɛnti, mennim. Ɛno akyi no alleged no tee sɛ ɔbaa no a Ɔne ne te awareɛ ase a wɔawo five no, ɔkɔ akɔware barima foforɔ ɛna alleged sɛ ah how come? Sɛ ɔbaa a me ne no te a yɛawo mma mu nnum na wokɔ akɔware barima foforɔ wɔ berɛ a awareɛ no nguiɛ. We are all Muslims, yɛn nyinaa yɛ Nkramofoɔ, yɛfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so gyinaa Qur'an ne nhyehyɛeɛ fa awareɛ kwan so na yɛwareeɛ, abusuafoɔ nnim, yɛaware, yɛawo mma mu nnum, wo nso wokɔkra worekɔsra abusuafoɔ aba. wobɛware deɛ ɛneɛ mente aseɛ. Enti nhwɛmu koraa hwɛ sɛ ɛmaa so ma ɛnam so ma Alhaji Abbas yi de asɛm no kɔɔ mmanhyia sɛ mpanimfoɔ ntena ase na wɔnhwehwɛ asɛm no mu na wɔmpɛ asɛm no po asiberɛ. But ɔbaa no ne n'abusua ante aseɛ ɛmaa nhwɛmu koraa hwɛ sɛ mmanhyia koraa yɛ na mmanhyia koraa de taboɔ to awareɛ no a Aisha no kɔ no so sɛ ɛmma saa awadeɛ no nkɔ so ɛmma abusua no koraa mfa wɔn nsa nkɔhyɛ ase because wei deɛ koraa yɛ mmusuo sɛ ɔbaa te awareɛ ase na awareɛ no nguiɛ na ɔbaa no san nso akɔware bɛrima foforɔ a deɛ ɛni kwan sɛ ɛsi saa wei no nyinaa mu no ɔbaa no ante aseɛ ɛma ɔne n'abusua yɛ wɔn adwene sɛ awareɛ no na kɔ ara na wɔbɛtɔ akɔ so aware. Ɛma ɛno akyi, Alhaji Abbas no san nso de asɛm no kɔɔ Mampong, Ashanti Mampong, High Court sɛ sei na ɔbaa bi reyɛ no, enti court ntena ase na wɔmfrɛ asɛm no na wɔnhwehwɛ bi na afei wɔmpɛ no poma siberɛ. Enti nhwehwɛmu kyerɛ sɛ asɛm no kɔduruu court, ɛyɛ Mampong, ɛɛ, Asante Mampong High Court no, mfirinhyia bɛyɛ mmienu ni na asɛm no twentwɛn hɔ na awareɛ no nso so court, de injunction ato so ne abusuafo no nyinaa so sɛ ɛmma obi nkɔtena ase sɛ ɔbɛgye nsa, ɔde nsa bi rekɔ, ɔde ntoma rekɔ, ɔbɛgye ntoma abɛgye sika bi sɛ awareɛ no a Aisha no rekɔ no ɔpene so a ɔyɛ abusuani a ɔtaa n'akyi. Enti bɛyɛ mfirihyia mmienu no, I don't know sɛ ebia na ɔbaa no n'abusua susu sɛ O, sɛ yɛde mfeɛ mmienu deɛ awareɛ no ɛɛ yɛbɛtumi aware anaa kɔɔto koraa ne werɛ fi asɛm no yɛaka awie ne adeɛ. Wei na ɔbaa no n'abusuafoɔ nyaa akokoduro na ɛnneɛ wɔkɔtena ase sɛ wɔreware. Yɛayɛ awareɛ pɔɔpe pɔɔpe ɛna kɔɔto se sɛ asɛm no bɛduru m'anim na mede injunction to awareɛ no so na moanyɛ setie amfa amma court na wɔde tumi ne mmara ahyɛ mo nsam no, yɛbɛkyerɛ mo sɛ tumi ne mmara wɔ hɔ. Enti court frɛɛ wɔn sɛ asɛm no wɔn mmra na afei wɔn mprosiidi asɛm no. On the fifth June yɛɛ yi na court frɛ asɛm no sɛ wɔn mmra na asɛm no wɔn ntena so. Wɔn kɔeɛ a na court rebisa wɔn sɛ yes yɛanya mfonin bi, anya nsɛm bi a ɛkyerɛ sɛ Mo dehyeɛ no a n'asɛm wɔ kɔɔto ha no yɛ yɛfrɛ no Aisha, Hajia Aisha no, mo abusuafoɔ no bi atae n'akyi ama no akɔware, ɛte saa anaasɛ ɛnte saa? Ɛna yɛ mfid ɛɛ menka no sɛn? Ɛnvi ɛɛ evidence a kɔɔto wɔ o provideeɛ Na abusua no nso so, wɔn ankasa nim sɛ yes adeɛ na wɔayɛ no ayɛ sɛ contempt atwe wɔn. Ɛna kɔɔto se sɛ wɔabu kɔɔto animtia na wɔamfa mmara anyɛ adwuma, wɔantie deɛ kɔɔto bɛka ansa na awareɛ no wɔaprosidi atoa so aware no. Ɛneɛ abusua no emu mmaako mmaako 13 ɔrefan wɔn. Abusua mu nnipa taa ti no, ɔrefan wɔn. Ɛna awerɛhosɛm ne sɛ, bere a kɔɔto san so frɛɛ wɔn no, emu mmiɛnsa nso so yɛɛ asobrakyee, wɔankɔ. Ɛna kɔɔto se, saa nnipa mmiɛnsa na wɔn nso so de tumi ne mmara hyɛ wɔn nsam, yi a wɔyɛ Aisha n'abusuafo a kɔɔto frɛɛ asɛm na wɔankɔ no, wɔn nso so, kɔɔto issue bench warrant, yi a ɛno nso so wɔayɛ wanted a apolisifo rehwɛ wɔn. Enti nnipa dummiɛnsa a kɔɔto nyɛ wɔn no deɛ, ɔse obiara nkyɛ fifty thousand Ghana cedis which is five hundred million old currency na deɛ ɔno wonya ho ntua no anaa wonya sika ntua no deɛ ɛneɛ ɔbɛkɔ bosome which is ɛnɛfua maako maako aduasa na ɔfiri mu fie a, ɔde ayɛ adesuadeɛ de ama ne ho na afoforɔ nso a wɔn nso so wɔ hɔ no, wɔahwɛ biribi asua. Deɛ na ɛha mmaa nowadays, wohu ne sɛ because ɔbaa bi ne ne ba tumi nya akokoduro kukum ne kunu a wɔne no aware, ɔsɛ bɛrima no, wayɛ ne deɛ n'ani nye ho nti waku no. And ɛberɛ bi atwam nso ɛwɔ hɔ a na abɛtɔ dwa na Nipa sumasi koraa no ɔba a ɔne no woeɛ no, saa na nkwadaa no nnyɛ bɛrima no mma yɛ asɛ mogya nkoraa bi kɔtia no. Enti wohu ne sɛ, this is the time a ɛwɔ sɛ court ɛtumi de mmara bi ba ɛde fa ɔbaa ne bɛrima awareɛ ho sɛ woyɛ ɔbaa because ɛkame yɛ saa sɛ mmaa no Ɔmo eye eetwi mɛɛma no di papapapapapapa. Bɛɛma no bɛtsetse sika akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ. Sɛ awareɛ no gu a, bɛɛma no wabrɛ agu. Obɛkɔ mu so koraa na sɛ ɔbaa no so san so kyiitii a, na anyinsɛn no a bɛɛma no de no osusu sɛ ɔno na anyinsɛn ɔbaa no a wasan so awo a w'ahwɛ no no nkwadaa no nyɛ ne mma no ayɛ sɛ wabrɛ agu. Nti wohu sɛ this is the time yɛ wɔ sɛ mmara bi koraa tumi ba. Mehu sɛ yes woyɛ Ghanani baa. na sɛ wo ne barima bi te hɔ na wo ne no antena kwan pa so a, at the end, asotwe sei na wobɛtumi anya wɔ berɛ a asɛm no akɔ akɔdu court. Na fifty thousand Ghana cedis no, wohu ne sɛ ɛsua? Ɛno deɛ mehu ne sɛ ɛsua o, wo ne me nyɛ adwene. Fifty thousand Ghana cedis, yes, ɛnyɛ sika ketewa saa nso. five hundred million ɛnyɛ sika ketewa saa but because of sɛ wɔn abu bɛrima mr ɛɛ ɛɛ alhaji abbas wɔn abu no kwasea no abusua why nti afɔ yɛ nipa tɛ ɛte wɔ saa abusua no mu sɛ wɔn ntua saa sika no sɛ wɔn ntumi ntua deɛ a ayɛ sɛ wɔn kɔ akɔ dɛm thirty days which is one month ankɔba saa deɛ ayɛ sɛ yes man wɔn bɛte bi ahwia wɔn ho ne sɛn. Fo adwenkyerɛ no to wia subscribe ɛyɛ Ghana news central.